Bonjour, Dir Damen an Dir Hären, e ganz schéine gudde Mëtteg. Ech kommen elo just aus enger interessanter a beräicherender Reunioun mat de Vertrieder vun der Landwirtschaft, e Sujet, dee mer an deene leschten Deeg vill diskutéiert hunn an Europa, an der Lëtzebuerger Chamber, an och de Mëtten ass dee vum Effet vum Accord tëscht der Europäescher Unioun a Mercosur an de Länner aus Latäinamerika, dem Fräihandelsaccord, deen haut zu Montevideo vun der Europäescher Kommissioun mat de latäinamerikanesche Länner ofgeschloss ginn ass. An ech hat am Parlament gesot, datt et d'Intentioun wär, eis mat de Lëtzebuerger Baueren zesummenzesetzen, fir hir Suergen an dësem Kontext besser ze verstoen. Ech hunn dat. d'lescht Woch gemaach an deen de Mëtte gemaach, nodeem ech dat virun e puer Deeg annoncéiert hat. An ech muss soen, datt mir déi Suerge vun de Lëtzebuerger Bauere verstinn. Generell, an dat bleift eis Meenung, déi vun der Lëtzebuerger Regierung, si Fräihandelsaccorden Ganz wichteg, well grad an enger Zäit, wou aner Kontinenter sech zoumaachen duerch d'Dwangs-Tariffer, ass et wichteg, datt Europa als eng staark geopolitesch a Wirtschaftskraaft sech och versicht, aus Europa eraus seng Roll an der Welt ze vergréisseren. A Fräihandelsaccorde sinn do, fir sécherzestellen, datt déi Produkter, déi ee bäi eis produzéiert, datt een déi net nëmme bei eis ka verkafen, mee och iwwerall an der Welt an domat och Aarbechtsplaze bei eis séchert. Mee wéi esou oft an der Politik, esou wéi oft och bei esou Accorden, ginn et e puer Facetten. An d'Suerg vun der Landwirtschaft ass, datt wa se och unerkennen d'Noutwendegkeet vu Fräihandelsaccorden, datt si wëlle sécherstellen, datt dësen Accord net um Bockel vun der Landwirtschaft gemaach gëtt an datt aus Latäinamerika, virun allem an de Fleeschprodukter, wou och d'Lëtzebuerger Landwirtschaft staark ass, datt do gi Produkter erakommen, déi op eng Aart a Weis produzéiert ginn, déi bei eis an Europa net erlaabt ass. Dat ass eng Suerg, déi mer verstinn. Dat ass eng Suerg, déi mer als Regierung eescht huelen. Eng Suerg, déi och domat zesummenhänkt, datt d'Lëtzebuerger wéi d'europäesch Landwirtschaft besuergt ass, datt an Europa ëmmer méi Oplage kommen, datt et eng generell Tendenz gëtt, fir hinnen d'Liewe ganz schwéier ze maachen, Tendenz, déi mir kritizéieren, déi mer och wäerten derzou bäidroen, datt dat net esou weidergeet, mä datt si soen, zu Recht, oder an esou wéi mir dat verstinn, datt bei eis Oplage kommen an déi aner, déi kënnen importéieren, datt déi net déi nämmlecht Oplagen hätten. Dat muss mer seriö huelen a mir musse kucken, datt mer sécherstellen, wann deen Accord bis virläit am Detail, datt also an de latäinamerikanesche Länner muss mat nämmlechte Standarde produzéiert ginn, dat muss mer nach eng Kéier vérifiéieren, mä och, datt eis Politiken, an dat ass vläicht fir mech dat Neis och derbäi, och aus dem Gespréich mat der Landwirtschaft, datt ma mat den nämmlechte Mëttelen, mat den nämmlechte Virschrëften eis Landwirtschaft behandelen, wéi dat op anere Plazen an der Welt de Fall ass. Mir kënnen net soen, an Europa, de Véibestand muss erofgoen, a mir erlaben et a Latäinamerika, eng grouss, massiv Produktioun vu Fleesch vun Déieren ze hunn, déi da géing an Europa importéiert ginn. dass also d'Regeln, déi mir an Europa maachen, dierfen net méi streng sinn, wéi bei aneren, oder wa mer Regele maachen, da musse mer kucken, dass se bei aneren net manner streng sinn. Déi Suerge, wéi gesot, hu mer héieren. Mir huele se eescht. Mir wëllen eng staark Landwirtschaft zu Lëtzebuerg. Dozou engagéiert sech dës Regierung, an dat bleift eis Ligne de conduite. Den Accord, deen d'Kommissioun haut ofgeschloss huet, liesen ech bei Äre Kolleegen an de Medien, ech war net derbäi, dat ass en Accord, dee mir nach net am Detail kennen. Mir kennen den Accord vun 2019, mä do ass jo elo nach en additionnelle Protokoll ënnerschriwwen ginn. Mir wëlle wëssen, ob et do ganz kloer ass, datt d'Klimaziler vum Paräisser Accord respektéiert ginn, déi fir eis wichteg sinn. Mir wëllen, datt séchergestallt ass, datt no nämmlechte Mëttelen, notamment an der Fleeschproduktioun, produzéiert gëtt An datt mir och, wéi gesot, an Europa, mee dat ass au-delà vum Mercosur, eis wäerten asetzen, och bei deem neien europäesche Kommissär fir d'Landwirtschaft, den Här Christophe Hansen, datt et muss Stopp, datt et muss Schluss si mat enger Iwwerreglementatioun, ënnert där mir eis Landwirtschaft futti maachen. Fir wat brauche mer eng Landwirtschaft? Mir brauchen eng Landwirtschaft, fir datt mer kënne vun eegene Produkter an Europa eis ernähren. An duerfir musse mer d'Landwirtschaft ënnerstëtzen. Dat ass e wichtige Wirtschaftssecteur. An dat wäerte mer op ville Sujete maachen. An ech kommen herno doropper zréck. Dee Mercosur-Accord, dee wäerte mer eis elo am Detail ukucken. An da wäerte mer eng Décisioun doriwwer huelen. Grondsätzlech, an dat ass dat anert, wat ech nach eng Kéier wëll ënnersträichen, ass e Fräihandelsaccord och gutt fir ze exportéieren. Dat gëllt virun allem fir d'Industriesecteuren an duerfir musse mer dee Volet natierlech och gesinn. Et ass wichteg fir d'europäesch Ekonomie, där et net ganz gutt geet, gesi mer virun allem an Däitschland, datt mer also musse Weeër fanne fir kënnen ze exportéieren, Autoen, aner Saachen, déi mer produzéieren, an duerfir brauche mer gréisser Marchen. Ass och wichteg fir Lëtzebuerg, well Aarbechtsplazen an deenen Industrien an Europa sinn och Aarbechtsplazen zu Lëtzebuerg, well mir ganz oft Zuliferbetriber zu Lëtzebuerg an deene Secteuren hunn. Eng definitiv Decisioun iwwert de Mercosur-Accord hëlt d'Regierung réischt, wa se den Text kennt, wa se e genee analyséiert huet a mat de Secteuren och diskutéiert huet. Ech hu gesot, mir ënnerstëtzen d'Baueren. Mir hunn iwwer Mercosur de Moien am Regierungsrot geschwat, mee mir hunn och de Moien eng aner Decisioun am Regierungsrot geholl, déi och weist, a wéi eng Richtung dës Regierung wëllt goen. Nämlech hu mer de Moien d'Gesetzprojet ugeholl, fir de Bau vu Zäre fir Geméis an Uebstproduktioun op der an der Landschaft ze ënnerstëtzen. Dat ass laang an den leschte Jore gebremst ginn. Mir sinn der Meenung, datt et noutwendeg ass, erëm eng Kéier fir eis eegen Ernärung ze assuréieren, datt een och zu Lëtzebuerg muss kënnen Uebst a Geméis produzéieren, zu engem vill méi grousse Prozentsaz wéi dat haut de Fall ass, well dee Prozentsaz ass haut ganz kleng. Mä vue dat Wieder wat mer hunn, an dofir kann d'Regierung leider net, ass et noutwendeg, datt een och de Baueren erlaabt, do wou dat méiglech ass, Zären ze bauen. A mir hunn also decidéiert, en Appel à projets ze maache fir Projeten ze ënnerstëtzen, fir esou Zäre ze bauen. Dat wäerten der net vill ginn, mee wann der e puer ginn, wär dat formidabel. A mir wäerten dat, deen Invest bis zu 40 Prozent subventionéieren. a bis zu enger Gesamtbudgetszomm vun 20 Milliounen Euro fir dann eng Rei vu Projeten, da muss ee kucken, wéi vill Projeten do bei deem Appel à projets erakommen. Dat ass wichteg, wéi gesot, fir eis als Konsumenten, dat ass wichteg fir d'Baueren, dat ass wichteg fir de Fortschrëtt an eisem Land ze maachen an eng Politik ze maachen, wou mer viru kommen an eist Land stäerke fir d'Zukunft, wat jo eise Motto ass an dëser Regierung. An ech sinn och frou an deem Kontext ze gesinn, datt mer op enger ganzer Rei vu Sujete ronderëm d'Landwirtschaft, ronderëm den Equiliber vu Wirtschaft an Ekologie an dëser Regierung viru kommen. An an deem Kontext wäert och d'nächst Woch den zweete Landwirtschaftsdësch stattfannen, wou och iwwert eng Rei vun esou Sujete weider am konstruktiven Dialog geschafft gëtt, well zu Lëtzebuerg stinn d'Baueren net op der Strooss, mee se sëtze mat eis um Dësch fir ze diskutéieren. Mir kommen weider a ville Sujeten. Mir stelle fest, datt mer eng wirtschaftlech Reprise hunn, déi déi aner Länner ronderëm eis net hunn. D'lescht Joer ass d'Ekonomie zréckgaangen, dëst Joer geet se erop an d'nächst Joer ginn ech dervun aus, opgrond vun all deem wat ee gesäit a wat een héiert, datt mer hoffentlech erëm op zwee Prozent Wuesstum kommen. Mee dat hänkt natierlech ganz vill vun eisen Nopeschlänner of, deenen et Och mangels enger kohärenter Politik, mangels iwwerhaapt enger Politik, net gutt geet. Mir gesinn, datt d'Reprise och do ass erëm am Wunnengsbau. Wéi dës Regierung ugetrueden ass, hat mer eng duebel Kris, eng Baukris an eng Logementskris. Mir hunn eng Rei Moossname geholl, fir de Bau, d'Aarbecht am Bau an am Handwierk ze ënnerstëtzen. Mir hunn eng Rei Moossname geholl, steierlecher Natur, fir erëm Schwong An de Logement ze kréien, do goufen et kuerzfristeg, temporaire Moossnamen an et goufen där definitiv Moossnamen. A mir hunn eis zesummegesat, fir d'Prozeduren ze verkierzen. Op all deenen Terrainen si mer gutt virukomm a mir mierken elo, datt mer éischt Friichte gesinn. Well mir kréien souwuel vun de Bauentreprisë gesot wéi vun de Banken, déi Kreditter ginn, datt erëm eng méi staark Demande do ass, souwuel fir déi bestehend Wunnengen, déi verkaf ginn, wéi och fir Neibau. Also wierken eis Moossnamen. Mir stellen elo souguer fest, Dat wat déi temporär Moossnamen ubelaangt, déi déi also just fir dëst Joer gegollt hunn, datt mer grad elo um Enn vum Joer eng relativ staark Demande gesinn, datt et eng relativ staark Demande gëtt bäi de Banke fir nach bis Enn des Joers e Kredit ze kréien, an datt d'Notairen och eng ganz Rei Akten nach do leien hunn, wou se, wou de Wonsch ausgedréckt gëtt, déi nach dëst Joer ofzeschléissen, fir vun deene steierleche Moossnamen ze profitéieren. Well mer gesinn, datt den Effet vun eise Moossnamen, déi sollte Schwong an de Wunnengsbau bréngen, do ass, A well mer wëllen de Leiden eng Chance ginn, och um Enn vum Joer a Rou kënnen hir Transaktioun ze maachen, fir datt Wunnenge kënnen entstoen an de Propriétaire wiessel bäi Bestehenden, huet d'Regierung de Moien decidéiert, fir déi. Steierlech Moossnamen, déi an der Zäit begrenzt waren op d'Joer 2024, bis de Summer, bis de Juli 2025 ze verlängeren. Dat betrëfft virun allem de Crédit d'impôt, de sougenannte bëllegen Akt fir eege Wunneenheeten. Dat betrëfft de bëllegen Akt fir den Investissement Am locative Wunnengsbau, dat ass fir déi sougenannte VEFAen, Ventes en état futur d'achèvement, déi zur Verfügung gestallt gi während zwee Joer op d'mannst fir Wunnengen, déi verlount ginn. Dat betrëfft drëttens. D'Reduktioun vun der Besteierung vun de Plus-valuen, wann een eppes verkeeft, wou mer déi Regel vum dem Véierel vum Taux global bäibehalen, einfach am Fong, datt mer op 10 Prozent do besteieren. An dat betrëfft och, datt mer den Taux an d'Durée vum Amortissement accéléré fir Logementer, déi gebaut ginn, fir kënne verlount ze ginn, datt mer deen och während dem Joer 25 op 6 Prozent fir eng Durée vu sechs Joer wäerte weiderféieren. Déi Moossname sinn, an dat wëll ech hei nach eng Kéier ënnersträichen, Wéi se am Ufank geduet waren, zäitbegrenzt. Se wäerten also den éischte Juli nächst Joer ophalen, mee mir wëllen dee Schwong, dee mer elo Enn des Joers hunn, dee net méi ze, dee kënnt eventuell gebremst ginn um 31 Dezember, well net all Kredit konnt bis dohin accordéiert ginn, oder net all Notaire konnt den Akt finaliséieren, wëlle mer dat duerfir verlängeren. An et freet eis, datt mer op mannst den Ufank vum Enn vun deem Tunnel gesinn. Dat ass gutt fir de Bau, dat ass gutt fir d'Handwierk a virun allem ass et gutt fir d'Leit, déi eng Wunneng sichen an eng Wunneng brauchen. Vue datt dat awer e Gesetz braucht, wat mer net méi duerch d'Chamber kënne kréien, nach dëst Joer, huet d'Regierung decidéiert, dat ugangs des Joers an engem Gesetzprojet an d'Chamber ze bréngen, mat, vue datt et positiv Steiermoosname sinn, déi retroaktiv op den éischte Januar 2025 da gëllen ze loossen. All déi aner Moossnamen, déi mer am Wunnengsbau steierlecher Natur ageféiert hunn, déi sinn natierlech bleiwen, wéi zum Beispill d'Augmentatioun vun den Debiteurszënsen, déi ee kann ofsetzen. All déi Saachen, déi bleiwen, mee déi waren och net zäitbegrenzt. Dann hu mer och, konform zu eiser Politik de Moien, eng aner, wichteg Decisioun geholl, nämlech de weideren Ënnerstëtzung vun de Finanzement vun Entreprisen, déi Bornen opriichten fir d'Elektromobilitéit. Och hei wäert et eng Ausschreiwung, en Appel à projets ginn a mir wäerten do déi Betriber, déi dat déi Bornen opriichten, déi ëffentlech zougänglech sinn, och weider ënnerstëtzen. Fir déi nächst dräi Joer setze mer duerfir 30 Milliounen Euro zur Verfügung, fir datt mer do och virukommen, well et ass e bëssen d'Fro vun Vun Leit kafen Elektroauto nëmme wann d'Borne ginn a wann et keng Borne gi kafen se keen Elektroauto an ëmgedréit an duerfir musse mer do virukommen an duerfir mengen ech ass dat hei e ganz wichtige Coup de pouce dee mer der Elektromobilitéit ginn. Et ass och esou, datt mer d'lescht Woch jo schonn decidéiert haten, dat mer bäi de Leasingsautoen, déi déi Leit kréien a verschiddene Betriber als Deel vun hirem Salaire, dat mer do och dee favorabele steierlechen Avantage fir Elektroautoe bäibehalen. Dat heescht, mir wëlle schonn, dat mer och op dem Wee vun der Elektromobilitéit, mam Zil eis Klimaziler ze erreechen, och wëlle viru kommen an dat och wäerte heimatter encouragéieren. Iwwregens wëlle mer an deem Kontext, an deem Projet de loi, fir d'Elektrobornen ze subventionéieren, féiere mer an Zukunft och d'Hydrogensenergie derbäi, esoudatt mer also de Waasserstoff och abauen an déi Regeln, déi haut bis elo bestinn, fir Elektrobornen, datt mer also och do den Hydrogène mat abauen, well och dat eng Méiglechkeet gëtt fir d'Zukunft an deem dote Secteur virunzekommen. Dann wëll ech nach vläicht op deen eenen oder anere Punkt an der Aussepolitik e Wuert soen. Ech hat e Sonnden e Gespréich um éischten Dag vun där neier Kommissioun, en Telefonsgespréich mat der Madame von der Leyen, wat mer d'Geleeënheet ginn huet, hir Bonne Chance ze wënschen, hir an hirer Kommissioun, fir déi Aufgab, déi usteet. Ech hunn awer an deem Gespréich och nach eng Kéier d'Suerg vun der Lëtzebuerger Regierung ausgedréckt iwwert déi Bannegrenzkontrollen, wou ech d'Kommissioun invitéiert hunn, sech dat ganz kloer unzekucken, ob déi Motivatioun, déi déi Memberstaate ginn, fir fir déi Grenzkontrollen anzeféieren, op déi nach ëmmer gi wär, a besonnesch en vue vun enger Verlängerung, déi verschidde Länner wëlle froen. D'Kommissioun ass dofir d'Hüterin vun de Verträg an d'Kommissioun muss dat also ganz seriö kucken. An deem Kontext war ech jo och d'lescht Woch am Saarland, wou ech och déi Suergen der saarlännescher Ministerpresidentin, der Madame Rehlinger, ausgedréckt hunn. Ech hunn am Gespréich vun der Madame, mat der Madame von der Leyen awer och drop higewisen, datt fir eis wichteg wär, datt mer méi kompetitiv an Europa géinge ginn, well mer hei Aarbechtsplaze brauchen, datt ech net wëll, datt Amerika a China eis derfortleeft an datt duerfir eng absolut Prioritéit vun där neier Kommissioun muss sinn, fir d'Iwwerreglementatioun a ville Secteuren Hu virdru vun de Bauere geschwat, mee dat gëllt och fir de Finanzsecteur, dat gëllt fir d'Industrie, dat gëllt fir d'Ëmsetzung vun enger Rei vun Texter, datt do muss eng ganz aner Approche geholl ginn. An ech mengen, déi nei Kommissioun ass sech däers bewosst a mir erwaarde vun där neier Kommissioun schnell Resultater, datt d'Leit och spieren, datt eppes ännert. Dann, wann ech iwwer eis Kaart an Europa kucken, da bedauern ech zudéifst, zesumme mat der ganzer Regierung, datt mer eng terribel politesch Instabilitéit ronderëm eis hunn, an Däitschland, a Frankräich, an der Belscht, déi, Et derzou féiert, datt mer dräi net funktiounsfäeg Regierungen an den Nopeschlänner hunn, Regierungen, déi keng politesch Accenter kënne setzen. An dat ass natierlech schlecht fir déi Länner, mee et ass och schlecht fir eis, well mir natierlech eng oppen Ekonomie sinn an datt mir ootmen zesumme mat eisen Nopeschlänner. Wann et den Nopeschlänner net gutt geet, da geet et och eis net gutt. Ech sinn duerfir frou, datt mer zu Lëtzebuerg Stabilitéit hunn. Ech sinn duerfir frou, datt mer zu Lëtzebuerg méi Wirtschaftswuesstum elo hu wéi an den Nopeschlänner. A mir wäerten alles maachen, do wou mer alleng zoustänneg sinn oder wou mer kënnen eppes maachen, wat net direkt vun den Noperen ofhänkt, fir eis Leit, eis Betriber ze ënnerstëtzen, fir datt et eis hei weider gutt geet. Mä dat ass net einfach mat der Situatioun, déi mer an den Nopeschlänner hunn. Mir maachen duerfir och en Appell un d'Responsabilitéit vun den Nopeschlänner, fir esou schnell wéi méiglech erëm de bon sens E gëllen soss fir politesch Responsabilitéit z'iwwerhuelen, fir mat politesche Spillercher opzehalen a fir eng staark Majoritéit ze schafen, déi déi Länner ka virubréngen. An Däitschland komme Walen am Februar, mee et ass elo schonn e puer Méint net vill gelaf an et wäert och déi nächst puer Méint do net vill lafen. An der Belsch ginn et Koalitiounsverhandlungen zënter méi wéi sechs Méint. Dat ass schlecht, An a Frankräich gesäit een net, wéi eng stabel Majoritéit iwwert déi nächst Jore wäert kënne kommen. Mee wann d'politesch Kräfte vun der Mëtt sech zesummendoe misst dat méiglech sinn. Ech stellen och mat enger gewëssener Inquiétude Fest wat an aneren Deeler vun Europa geschitt, esou notamment a Rumänien, wat e Memberstaat ass vun der Europäescher Unioun a wou de Verfassungsgeriicht lo éischten Tour vun de Presidentschaftswahlen annuléiert huet. Apparemment wéi d'Manipulatiounen, déi iwwer d'sozial Medien gelaf sinn. Dat ass natierlech eppes, wat Rumänien betrëfft, mee Rumänien ass e Memberstaat vun der Europäescher Unioun an dat kann eis alleguerte bléien. An duerfir, mengen ech, ass et extrem wichteg, datt och do mer gemeinsam kucken, Wat ass do genee geschitt? Kënnt dat och op anere Plaze geschéien? A wéi kënnen mer eis och dogéint opstellen, datt eis Demokratien net kënnen, manipuléiert gi vu baussen oder duerch Phänomenen, déi net dem normalen demokratesche Meenungsbildungsprozess entspriechen. Voilà, dat ass e bëssen den Tour vun engem ganz, vun enger intensiver Woch, déi mer, déi mer haten, wou mer also och am Regierungsrot vill decidéiert hunn, an dat wollt ech mat Iech deelen haut, a gäre sinn ech elo op fir eng Rei vu Froen. Sou, gären huele mer dann e puer Froen. Ech hätt eng Fro, Här Premierminister, zu enger Ausso vun Ärem Koalitionspartner DP-Ausseminister Xavier Bettel, dee gesot hat, Lëtzebuerg wär net dofir, een NATO-Beitritt Trëtt vun der Ukrain. Ass dat esou, datt Lëtzebuerg do eng Positioun schonn ageholl huet? An wann jo, wéi stitt Dir dozou? Wéi kommentéiert Dir déi Ausso? Den Ausseminister Xavier Bettel an ech selwer sinn Op deem Sujet wéi op villen aneren total alignéiert. Ech hu mech nach gëschter Owend mam Här Bëttel doriwwer ënnerhalen a mir hunn och haut Moien an der Regierung nach eng Kéier confirméiert dat, wat mer am. Juni oder Juli zu Washington gemeinsam an eng Entrevue mam Här Selenskyj ofgemaach hunn a wat och am Accord de sécurité tëschent Lëtzebuerg an der Ukrain steet. Déi Reunioun, déi mer am Summer zu Washington haten, hat ech zesumme mam Ausseminister an doranner steet ganz kloer, datt d'Ukrain Deel ass vun der europäescher an der euroatlantescher Famill an datt se eng Zukunft hunn an der Europäescher Unioun an an der NATO. Den Ausseminister huet méi déi aktuell Situatioun ugeschwat an et ass evident, datt d'Ukrain net während dem Konflikt kann an d'NATO kommen, mee d'Perspektiv ass och duerch déi Situatioun, Duerch dee Krich entstanen ass haut eng aner ewéi fréier an duerfir hu mer der Nat, hu mer der Ukrain gesot, datt hir Zukunft an deene Bündnisser wär. De Wee dohinner, d'Durée dohinner, dat hänkt vun de Circonstancë ronderëm op. Mee ech wëll hei nach eng Kéier ënnersträichen, datt tëscht dem Ausseminister a mir an dëser Fro eng total gläich Vue besteet. Jo, zwou Froen zu Mercosur. Dir hat och ugekënnegt, datt do eng Entrevue mat der Industrie gëtt. Fir wéini ass déi geplangt? Dat ass déi éischt Fro. An déi zweet Fro, Wéi séier rechent Der Kloerheet ze hunn, wat d'Positioun vun Ärer Regierung zu där geplangter Fräihandelszon ugeet? Déi Entrevue mat der Fedil wäert nach virun der Chrëschtvakanz stattfannen. Wat d'Attitude oder d'Positioun vun der Regierung ubelaangt, dat hänkt dovun of, wéi séier mer dee Vertrag do kréien. Da féiere mer nach eng Kéier Consultatiounen, mee ech gesinn dat net als eppes extrem Urgentes. Dat wäert am, bis, bis Ouschteren wäert eis Positioun do stoen. Mir mussen och d'Nature juridique vun deem Text nach eng Kéier kucken an da wäert deen, wat ass genee, ob e vun den nationale Parlamenter muss ratifizéiert ginn oder net. Ech wëll awer och soen, dozou hu mer eis am Parlament engagéiert, datt wa mer den Text bis kennen, da kucke mer en, an der Regierung, mer kucken e mat de mat der Industrie, mer kucken e mat de Baueren an da consultéiere mer och doropper d'Lëtzebuerger Chamber an da leet da leet d'Regierung hir Positioun definitiv fest. An nach eng Kéier, D'Grondpositioun ass, datt mer fir Fräihandelsaccorde sinn. well mer mengen, dat wär wichteg fir eis wirtschaftlech a sozial Entwécklung, et ass wichteg fir Regeln ze hunn iwwer Produkter, déi an Europa erakommen, datt mer nei Mäert hunn, mee mir wëllen och sécherstellen, datt d'Regeln, notamment fir d'Landwirtschaft, déi nämmlecht si wéi déi, déi bei eis gëllen, an dat wäert ee vun de Kritäre sinn, déi mer do wäerte kucken. Also dat dauert nach e puer Méint, bis mer déi Positioun definitiv festgeluet hunn. Nach emol Ines Kurschat vum Luxemburger Wort. Dir hat elo behaapt, datt déi Wunnungsbeihëllefen awer géife gräifen, datt een déi éischt Effekter géif gesinn op de Marché. Elo ass et esou gewiescht, datt gëschter Owend de Klortext war an do war d'Oppositioun, déi Deputéiert Madamm Sam Tanson huet do argumentéiert, datt un der Logementskommissioun Zuelen op den Dësch geluecht gi wieren, an déi géife genau de Contraire weisen, datt se eeben net esou gräifen, wéi een gehofft hätt. Wat stëmmt dann elo? Ech hunn déi Emissioun net gekuckt, dat ass vläicht e Feeler gewiescht, mee ech wëll Iech soen, datt ech mat de Leit um Terrain geschwat hunn, och déi zoustänneg Ministeren. An et ass ganz kloer, datt ech hu selwer nach där Deeg mat mech bäi de Banken ëmfrot, ech hu mech bäi den Handwierker ëmfrot an déi soen, et gesäit een, bäi den Notairen och, et gesäit een, datt de Bâtiment existant ugezunn huet, datt also bestehend Wunnengen elo méi verkaf ginn, Do spillen och déi Saachen, déi mer elo verlängert hunn iwwert den, iwwert zum Beispill d'Besteuerung vun de Plus-valuën. Mir gesinn, wéi gesot, datt eng Rei Kreditter méi ugefrot gi sinn a accordéiert och gi sinn bei Hypothekarkreditter, wéi dat de Fall war. Dat ass schonn e Parameter, dee ganz wichteg do ass. A mir gesinn och, datt déi sougenannte Weefaen erëm unzéien. Dat brauch alles seng Zäit, dat ass ganz kloer, och wann dee Logementspak, wat d'Prozeduren ubelaangt, ass. Wann dee mol bis en musique gesat gëtt, dee gëtt jo an Etappen en musique gesat, da wäert dat nach méi acceleréieren. Mee mir mierken, datt eng Reprise do ass, dat bedierken d'Betriber, op d'mannst eng Rei Betriber, an dat ass gutt, an dofir muss een alles maachen, datt dat an déi Richtung weidergeet. Natierlech ass dee Problem net vun haut op muar geléist, mee war esou grouss, datt all Fortschrëtt e Fortschrëtt ass, deen ee soll begréissen. A wéi gesot, de Fait, datt mer et verlängeren, maache mer just dowéinst, well mer gesinn, datt elo um Enn vum Joer eng relativ gutt Reprise do ass, mee natierlech brauch déi Zäit, bis déi sech och um Terrain an alle senge Facette wäert nach méi definitiv beweisen. Kënnt Dir eis vläicht e puer Zuelen zur Verfügung stellen an den Redaktiounen schécken? Ech hu keng direkt Zuelen, well ech déi och net an där Form gefrot hunn. Ech hunn d'Leit just gefrot, Leeft eppes um Terrain? Verkaaft Der erëm eppes? Kuckt, wéi mer ugetruede sinn, ass gesot ginn, De Marché ass dout, et leeft guer näischt. A wann Der elo, an dat kënnt Dir jo och maachen, Dir sidd jo gutt Journalisten, do erëm e bëssen uruffen, wann Der bäi den, déi, déi sech mat Immobilien ofginn, sief et am Bau oder am Verkaf, da kënnen déi Iech dat confirméieren. Bei de Gewerkschaften sidd Der dës Woch net ganz esou gutt ewech komm, Dir net an och Ären Aarbechtsminister net. Wéi positiv sidd Der gestëmmt, datt Der de soziale Fridden am Land erhale kritt? Wësst Der, et muss een ëmmer mat de Leide schwätzen an ech si fest dervun iwwerzeegt, datt d'Wese vun de Lëtzebuerger, eng ass, déi an der Natur de soziale Fridden huet, mir schwätze mateneen, deen ee schwätzt e bësse méi haart wéi deen aneren, ech ka guer net esou haart schwätze wéi verschidden anerer, dat wäert och ni kommen, mee ech weess, datt mir den Dialog pflegen an datt et, duerfir ass et mir net baang fir de soziale Fridden. Ech gesinn absolut keng Ursaach, Fir ze streiken, well wann ee seet, mir maachen e Generalstreik, da muss ee jo eng Ursaach hunn, fir e Generalstreik ze maachen. E Generalstreik, ech gesinn net, wat déi Ursaach haut kënnt sinn, fir datt géingen 300, 400.000 Leit hei am Land hir Aarbecht néierloossen. Dat gouf et a mengem Beruffsliewen nach ni. Dat gouf et nach ni. Ech mengen, dee leschten, dee war 1982. Mee et muss eng Ursaach ginn. An ech hunn e puermol scho gesot, datt, an ech mengen dat war de Gewerkschaften hir Angscht, datt d'Gewerkschaften net kënnte Kollektivverträg verhandelen. Mir hu gesot, datt mer dat Recht hinne ginge loossen. An duerfir mengen ech, gëtt et keng Ursaach fir ze streiken. A generell och mengen ech, datt dat eng Kultur ass, déi eisem Land net entsprécht. An ech muss och soen, wa mer wëllen, datt et eis geet wéi de Fransousen, Da solle mer eis behuele wéi d'Fransousen, wa mer wëllen, datt mer Fridden, Wuelstand, wirtschaftleche Wuesstum, sozial Gerechtegkeet schafen, da mengen ech, solle mer op deem Wee vun der Modernisatioun vun eisem Land virugoen. Stoe bleiwen ass fir mech keng Solutioun. Wësst Der, ronderëm ännert sech d'Welt. An Amerika kënnt e President, dee wäert derfir suergen, datt Amerika Nach méi kompetitiv gëtt, d'Steiere wäerte rofgoen. Schonn ënnert dem President Biden huet Amerika ugezunn, China produzéiert enorm vill Stol an aner Saachen. Ech hätt gär, datt mer e modernt Land wäeren, datt mer eis Gesetzer un d'Liewensbedéngunge vun de Leit upassen. Dat gëllt och fir d'Aarbechts Organisatioun. D'Leit liewen haut anescht wéi virun 20 Joer, an dat wäert dës Regierung maachen. A selbstverständlech schwätze mer do och mat de Gewerkschaften. An ech si gudder Déng, well ech se och kennen, datt ech ganz gutt kann d'Nuance maachen tëschent ganz haarde Rieden op Kongresser an dann engem méi sachlechen Dialog, wa mer zesummen do sëtzen. Ech sinn zouversichtlech, datt mer mam Sozialdialog an och allgemeng an de Gespréicher mam Parlament a mat de Leit eng besser Situatioun kënnen erschafen, wéi dat wat an den Nopeschlänner de Fall ass. Duerfir ass et mir net baang fir de Sozialdialog an ech loosse mech net impressionéiere vun haardem Gejäiz op Kongresser. Dat heescht, Dir mengt dat heite wier just Säbelraselen gewiescht? Wann ee seet, mir gi streiken, da muss ee wësse firwat ee streikt. An ech hunn Iech gesot, ech gesi keng Ursaach fir ze streiken. Au contraire, ech schwätze mat de Leit, ech telefonéiere mat de Gewerkschaftspresidenten, ech gesi se, ech ruffen net all d'Kes De Radio an d'Televisioun an d'Zeitungen derbäi, vläicht muss ech dat méi oft maachen, mee ech kann Iech soen, datt déi Gespréicher, déi ech mat de Presidente vun den national representative Gewerkschafte féieren, datt déi ganz manéierlech iwwert d'Bün ginn. Ech géif dach nach gären eng Kéier zrëckkommen zur Verlängerung vun de Wunnungsbauhëllefen. Menges Wëssens war et esou, datt an der Finanzkommissioun iwwer déi doten Zuele geschwat gouf an datt den Här Finanzminister Gilles Roth, dee vun där selwechter Partei ass wéi Dir, eigentlech Mesuren, also eng Verlängerung vun de Mesuren ausgeschloss huet. Éischtens stëmmt dat. Dat ass déi éischt Fro. Déi zweet Fro ass, Den Här Reinesch, deen jo och e gudden Iwwerbléck vläicht iwwer d'Zuelen sollt hunn, deen huet gesot, se sollten souguer relativ sehr zeréckgeschrauft ginn. Dat heischt, de geet ganz bewusst géint déi Recommandatioun vum Zentralbanksdirekter. An dann erlaabt mir vläicht nach eng lescht an d'Fro, Et ass schued, datt Dir dee Klortext net gekuckt hutt. Ausnamsweis maan ech mol Pub fir déi fir déi Konkurrenz. Wat awer wat awer trotzdem interessant war, war datt Ären Ären Parteikolleeg, den Här Marc Spautz, op de Kapp zou gefrot gouf, Jo, plangt Dir denn elo nach eng Legislatur, in dieser Legislaturperiod eng Rentereform oder nicht? Ech géif déi Fro gäre weiderreichen an och vun Iech eng ganz klor Stellung dozou hunn. Also ech wëll Iech just soen, datt ech gëschter Owend während där Zäit de Regierungsrot vun haut preparéiert hunn. Dann wësst Der elo alles, wat ech gemaach hunn. Mee den Avantage vun där moderner, vun de modernen Technologien ass jo, datt een déi Emissiounen och kann im Nachhinein lauschteren. An dat ass ebe ganz flott. An duerfir kann ech dat jo nach nohuelen. Zu Ärer éischter. Fro, Et war initialement och net d'Intentioun vun der Regierung, déi Moosnamen ze verlängeren, well se jo temporär Moosname sinn. An temporär hat e But, e But, fir Schwong ze maachen. Wann een eppes definitiv mécht, da kritt ee kee Schwong. Well da soen d'Leit, Majo, nu hues de jo och Zäit. Et ass drëm gaangen, datt endlech erëm géing Bewegung an dee Moart kommen. An elo stelle mer fest, grad um Enn vum Joer, datt mer dat erreechten, wat mer wollten. A well mer elo wëssen, datt eng Rei Leit do stinn, déi op hire Prêt waarden, déi op den Notairsakt waarden, déi an Gespréicher si mat Vendeure vun Immobilien, duerfir hu mer gemeinsam de Moie beschloss, nodeem mer d'lescht Woch eng éischt Diskussioun doriwwer haten, duerfir hu mer elo beschloss, dat fir sechs Méint ze verlängeren. An dat ass eng gemeinsam Décisioun, déi mer geholl hunn an deene leschten Deeg tëschent all de Ministeren zesumme geholl hunn, och mam, selbstverständlech mam Finanzminister, deen och de Projet de loi wäert ugangs des Joers an de Regierungsrot bréngen. Dat ass also eng gemeinsam wichteg Décisioun, déi mer haut geholl hunn, fir, wichteg fir d'Leit, wichteg fir de Logement, wichteg fir d'Handwierk an d'Betriber, déi Wunnenge bauen. Wat déi zweet Fro ubelaangt, nämlech déi vun dem Kalenner vun der Pensiounsreform, esou loosse mer eis, Den Här Beinig huet elo vergiess, wann ech kuerz dozwischen däerf. Jo, lauschtert, et gëtt eng Regierung, déi décidéiert. Eng Regierung lauschtert no an d'Regierung décidéiert. Duerfir gëtt et och e Regierungschef an dee lauschtert och no an da kënnt e mat Propositionen An da gëtt consultéiert an da gëtt decidéiert. D'Regierung decidéiert, d'Regierung proposéiert d'Saachen un d'Chamber an esou ass dat dann. A mir héieren, wat anerer soen, mee et ass d'Regierung, déi eleng proposéiert an decidéiert. Proposéiert der Chamber an decidéiert do, wou se zoustänneg ass. Wat d'Pensiounsreform ubelaangt, gëtt et e Kalenner. An dee Kalenner, deen ass, datt mer elo eng Consultatiounsphas haten, Déi ass elo an eng éischter Phas ofgeschloss. Dat war déi ganz breet Consultatiounsphas. Elo kucke mir eis dat un. Mir hunn d'Ministerin vun der Sécurité sociale gefrot, eis d'Synthees ze maache vun all deene Gespréicher. Ech sinn hir dankbar, datt se och duerch d'Land gereest ass, fir net nëmmen dat ze liesen, wat een hir eraschéckt, mee och Versammlungen owes hat, diverser Natur, fir iwwert d'Thematik ze schwätzen. Et ass eis jo drëm gaangen, fir emol iwwerhaapt déi Thematik nach eng Kéier vun alle Facetten ze beliichten. An da wäerte mir an deene puer nächste Méint, ech géing soen am éischten Trimester vum nächste Joer, wäerte mir eis, Concertéieren a kucken, wéi eng Propositionen mer maachen. An duerfir brauche mer dann eng Diskussioun oder e puer Diskussiounen an der Regierung. Mir wäerte mat eise Fraktiounen doriwwer schwätzen an da komme mer mat Propositionen. An da fënnt natierlech nach eng Kéier eng Consultationsphas statt, well wa mer Propositionen maachen, da wäerten déi jo och Dat da méi konkret ass wéi bis elo, wäerten déi och diskutéiert ginn. Mir hu kee strikte Kalenner fir dat ze maachen, mee am nächste Joer wäerte mer an deem Dossier wëssen, mat wéi engem Rhythmus mer virufueren. Mir loossen eis op deem Sujet net drécken an der Zäit, aus enger gudder Ursaach, well dat ass mat déi eenzeg Fro, wou mer am Koalitiounsaccord bewosst keng präzis. detailléiert Approche festgeschriwwen hunn, well mer gesot hunn, d'Komplexitéit vun der Fro verlaangt, datt mer dat do nach méi am Detail kucken. Mir wëssen, u wéi enge Schrauwen ee méiglecherweis kann dréinen. Mir wëssen, datt et dofir ënnerschiddlech Meenunge gi ginn. A mir wëlle bei all Schrauf och kucken, wat sinn d'Repercussiounen op d'gesamt Sozial a Wirtschaftspolitik. An dofir musst Der eis do e bëssen Zäit derfir loossen. Et ass souwisou jo keen Thema Wat haut wichteg ass, mee et ass en Thema, wat haut fir muer wichteg ass. An duerfir si mer net ënnert engem Zäitdrock. Dat ass ganz anescht wéi beim Logement. Beim Logement musse mer elo eppes maachen. Bei de Pensioune musse mer am nächsten zwee Joer kucken, ob mer, wat mer kënne maachen, fir datt d'Pensiounen och vun deenen, déi elo ufänke mat schaffen, herno finanzéierbar sinn an och nach kënne bezuelt ginn. An duerfir ass den Den Effet vun deene Moossnamen, déi mer huelen, an d'Urgence, fir eppes ze maachen, eng ganz aner wéi an anere Politikberäicher. Nach eng Fro, Op Kleesch ass dat da, kann een eng extra Wunsch hunn? Kleeschen ass zwar laanscht, mee wann dat net de Fall ass, da wënschen ech Iech, Wa mer eis net méi sollte gesinn, elo schonn schéi Feierdeeg. Ech soe Merci fir déi gutt Kooperatioun an dësem Joer. Ech sinn ëmmer gären heihinner komm an och déi aner Froe beäntwert. Net ëmmer hu mer all Äntwerten, mee ech fannen an der Demokratie, och dat gehéiert derzou, fir mat och der Press, der fräier Press, der diversifiéierter Press vill a gutt ze échangéieren, well schlussendlech sidd Dir, déi dat kommentéiert, vermëttelt an duerfir freeën ech mech och elo scho fir d'nächst Joer mat Iech och esou weider kënnen ze schaffen. Merci villmools an all Guddes fir d'Feierdeeg. Merci.